Sou, an ech kréich erëm vun der Säit hei direkt de Mëttelfanger gewisen, an do wäre mer erëm bei Daisy hei. Haut mat dobäi hu mer dann de Ben, de Jeff, den Eric an de Vic dobäi. Salut.
Salut. Jo.
Salut.
An vu que dass mer an der leschter Folg erëm, also mir dräi elo op jidde Fall, vu que dass mer an der leschter Folg erëm esou déck schick ofgemetzelt gi sinn, hu mer ons entscheet fir elo esou voll Gangster Bandit Life ze liewen hei, gell? Oh maja, mir starten lo e klengen Iwwerfall op Elektro. Mir si beim Pirate ginn. Oh mir scharf. Ech war ein Schwätzelche. Komm lo. So, ich ging so machen uns op de Wee fir du hinner ne. Wa wënsch ech vill Spaß beim Nokucken. Sou, also dat heescht de Vic, dee gëtt eis Deckung vun, vum Sniper hin an. Nein, nein, ech sinn net Sniper Hill. Ah, gees du net op Sniper Hill? Wou gees dann hin? Ja, ja, ech si bei der Cuisine vu sengem Haus, also engem klengen Haus, mee am Moment de Server ass voll, dat heescht ech muss do besse waarden, ne? Ah, et wäert bis souer sécher nach ee rauskommen. Oh, da schéiss mer een of, dann. Ech hunn nach eng, ech hunn awer eng Long Range Scope, Mosin. Mee wat hutt där fir Equipment? Sidd där equipéiert? SKS.
Ma, S, eng SKS, eng Mosin, wou net vill Munitioun huet, an zwou M4'en.
Allez, ech hun e Spot fonnt. GG.
Maja ech wollt leen eppes soen mee et fällt mir lo net méi an ehm maja also lo mol zu der Kleederbeschreiwung also den den Eric an ech mir hu sou camoufléiert Beanie Hutte gesi sou méi militärméisseg aus Ja.
dann Jeff wéi gesitt dir aus? Ech gesinn ech hun eng schwaarz Leerjackett un, blou Rucksak, klenge Rucksak, dann sou eng Hanterpants, eng

So klau wie alles hat luet
mé gi der Deckung ja. mo gemidlech do wat man en kleng Foto vun dir Von Schëtwerk zum verschwënnt sei Mag gi en Bild wie wëll dech schon dran hunn Tschö kann net sinn.

Ech kommen dann an Agang Elektro Jungs.
Oh, 40 Sekunden. Nee du gesech si so so Lone Ranger Gell äh, guckt se ge Dinger u schwa ja, méch mengen Di vun haut Brokeback Mountain ge ah.
Du ma deng mal okay
oh, Du se dat fëscher.
deen keng ze dinn huet.
Kuck, ech kann, ech kann mein, an meinen eegenen Hals rakucken. Da gesi Also ich muss, so wat ech awer muss soen, gell, déi Waffe bei Arma hei, bei der Arma-Mod, zwar gesinn awer nach relativ detailléiert aus, och wann du se no dru kucks. Komm, kuck eng Kéier. Jo, Jeff, mir sollen am Fong, gell, oppassen, ne?

Mat 8 Joer oder sou.
Wees nächst Mal wann ech eng Facecam machen, dann machen ech einfach meng Face hier an Kamera.
Niveau Ultrawitsch.
Oh, ich hoffe mir kriegen heute etwas anständiges auf drei, gell. Ich gebe Bock, dass wir einen dicken Theater machen, für das wir nur direkt umgebatscht gehen. Muss ein bisschen taktisch schwer gehen. Ech mengen den Eric de kann, de kennt sech do aus, nee? Jo.
Maja, nu mei ech mol ee gudden op Bord hei. Mir kënne just taktesch frecken. An dat ah, de Vic och, hie war och d'lescht Kado dabei. De Vic och, ma den, de Vic, de gëtt ons Deckung vun uewen, nee? Bleif, bleifs du bei ons oder gees du de jiddwer op Bierg ginn? Äh, ech weess net, et sinn am Moment nach ëmmer zu Elektro do bei der Küst. Ech weess net, ob ech vun hei op de Sniper Hill ze goen, dat ass e bësse geféierlech. Vic, bass du scho beim Kran do?

Lo am Endeffekt fährt den Salge zu, zu Tscherno leien.
Dann steht den op der Stroos, pass op. Eng riesen Hausparty.
Ich gesinn noch.
Ah, fresh spawn.
Wohin, wohin er lebt den an Start? Ja, Vic, de könnt dir entgeint. Vic, ich mein, das ist schon durch. Ich gehen han run drum op Sniper hin, mein ich.
Hun wir ja schon mal een Opfer fond. Also wik mir neelen alles ëm gell, also guer keen Erbarmen, mir si Banditen. Hie kuckt, hie leeft bei de bei de Kran, dee geet sech ëmbréngen deen do. Jo, dee wëll net hei spawnen. Komm mir hënneren en drun. Jo, well hie kann sech do guer net ëmbréngen, e brécht sech d'Been nämlech. Egal, looss en.
Also ech sinn enker de Kran eropgeklomm an jo do koum deen a stoen, you are dead, Motherfucker.
Jo?
Motherfucker net, mee you are dead, jo.

Chef, könnt ze rof?
Ech sinn hei ënnen, sinn direkt hanner Dir. Okay. Äh, ech ging so, mir gi gebéckt, nee, oder?
Ja, okay, ja. um Sniper hin. Oh nee. Sinn Zombie hei Kills könnt direkt nei gespawnt.
Ja, lass, ech hoffen, sie ännern dat geschwö, gell, weil dat bringt mech...
So, Junge, lo heescht Konzentratioun, ja. Äh, ja, komm, mir ginn op déi aner Säit, wann et gitt. Ja?

Also uewen um Spidol war schon een Flickebüro. Gréngt a rout Haus si mol eidel, also op den éischte Bléck. Jo.
Ech si souzesoen den, dee vun der Frontpresse.
Muss da sou bloen Dénge kréie mat Gudde Press. Moien, mäin Numm ass Tom Kadesch a mir berichte live vun der Front an Elektro, Cha, Elektro Zaragoz, blablabla.

Nee, hei sëtzen der ganz sécher. Kuck mol, wéi vill Leit ums. Dat ass vill ze, dat ass ze roueg. Ja, ja. Ja, heiers Ruhe.
Marvis, mi, mi, misst du hei awer nach so, so Bambien héiere schwätzen. Putain, mir wann net so géng ruckele, gell? Wie kannst du so proper schéisse wann se ruckelt?
Wéi et ruckelt? Bei mir ass so hackt et e bëssen.
Mee dat ass vläicht wéinst dengem Ophuelen, da. Nee, nee, och wann ech net ophuelen. Hm.
Hm, dat soe mer net.
Oh, Police Station, die los mal einfach komplett sinn. Ne? Ja.
Ah, ich wollte am Fong net fir lasch goen.
dann an der Richtung. An den Drun lasch ne. Wo Dir wen alles am Blik um Bierg.
Ja. Net alles mé ah, de guten Deel de guten Deel.
Ech gesinn gréissten Deel siwer Elektro.
So, klamm do riwer. Passt op ënnen am Spidol, net dass en der do sinn, he.
Okay, déi hei Dier war och op, äh, zou, déi aner Säit war op. Komesch. En ass erëm vir eraus gaang wahrscheinlech. Soll mer mat era goen?
Nee, nee, ech wollt just eng Kéier hei eropluussen duerch d'Mauer. Pass op, Spidol, gell? pass op d'Polizeigebai op, he.

Ma ech probéieren nach eng besser Posi ze fannen. Ech kucken Richtung Tscherno. Also ech hunn do alles am Bléck. Also vun hei gesäit et nëmme aus wéi Show. Den Daach am Bléck. Jo den Daach gesinn ech och vu menger Positioun aus, gesinn ech direkt drop.

Awer en huet wäit ewech geschoss.
Ech hun de Schoss och hei unten héieren. Also deen huet total verfehlt. Ech hun héieren, ech hun héieren, jo. Et kéint sin dass et aus der Sniper Richtung komm ass, well wann ech, ech weess net, also ech sëtzen am Gebai mat de Fënschteren op zu Kamyschowo, wann ech de Schoss héieren hu kann et sin dass en aus där Richtung komm ass.
Mee do hu mer dach e Mann.
Sniper, do sin der zwee.
Mee duerfir. Ja, ech hun haat se net bemerkt. Schee, wann wann en do gewiescht wier hätten si d'héieren. Wann dann de Ugang ufang Elektro well bei hei rich den Tscherno reit net.
Hutt dir näischt héieren? Ech hunn en Aschoss héieren. Ech hunn ganz lues eppes héieren, mee et war net a menger Géigend, soe mer esou. Männchen zerfällt rëm mat quengele, gell? I feel hungry. Hm.
Op Positioun wiesselen. D'Feier.
Weess wou et ka sinn? Fire Station am Duerf.

Jo dass dass blöd well mech o gesinn huet um Spidol hä lo wees en dass mer hei sinn.
Also wann dech um Spidol krut huet da misst e schon op enger erhéichtener Platz sinn.
Ja ech wees net wéi war wéi maat dir et mat den Zombien also ech aaxen déi lo net hei gell. Nee laaf laat laanscht an dann info op en héicht Haus.
Jo ok esou kënnen mer et och maan. Gesäis du hei op d'Sniperhill rop?

Ah, ech gesinn däin Haus. Hei, do vis-à-vis vun der Kierch ass en. Jo, an no der M4. Dat ass vreckt.
A wou ass deen aneren higelaf? Deen ass Richtung Klenge Sniperhill erop. Kann awer och sinn, datt en an dat Haus ass. Vis-à-vis? Nee, direkt niewent der Schoul. Nee, falsch Säit. Oh, hie gesäit iech vun do. Komm hei.
Hien ass weidergelaf. Erik, gëff du einfach Befeeler. Dat wier am einfachsten. Jo, also du kanns och vir wéinst menger.

Gees du raus? Äh.
Ah, du gees raus, oder wat?
A wéi eng Richtung gees de, Erik? Ma ech kucke grad mech hei e bëssen ëm. Okay, schalt d'Dier fir, Romain.
Ech wollt elo hei Richtung Restaurant do goen, deen nieft der Schoul läit. Dir sot jo, wann der fort sidd, hä? Wien huet do geschoss?
Am Feier.
Wou sinn?
Ech si gesniped ginn. Du bass gesniped gin. Jo.
Bass du down? Oh komm mir gi rop an de Restaurant Jongen.
Restaurant?
Gi draus an da riets hei. Mar hei de Restaurant nieft der Schoul hei.
Ah dat Eckhaus. Ja ja voilà.
Si si wahrscheinlech dobannen. An der Schoul? Nee nee hei am Restaurant.
Wann sie do gelaf si wou hie seet dann Di héiere sech ons Schrëtt gell? Ja ja Ech kucken nach enker duerch d'Mauer hien mer eropginn.
Ech kucken enker am Café niewendrun net dass do een dra sëtzt. Ech halen Deckung vun hannen.
Bass de dout Vic oder wéi?
Jo. Oh fuck. Nee.

Ech dacht du leefs grad op der Plaz ronderëm. Nee, nee, ech sinn awer elo hannert der Mauer. Schéissen déi grad? Sou, elo kucke mer all op d'Spidol, he?
Sou, waart, mir sinn nach net hannert der. Ok, si sinn zu zwee uewe beim Vic senger Läich. Wéi, a wou sinn déi beim Spidol hin? Ech weess. Gesäis de meng Läich, oder wéi? Jo, jo, si stinn zu zwee derbäi. A wou sinn déi aner hin?

Waat, komm mir gin hei rondrem.
Pass op net dass nach een am Spidol do vis-à-vis ass. Ah ja do ass nach een, dofir. Komm mir gin hei ran.
Jo
jo tiptop hei ass nach zou. Herrlech, hei ass e Raum wou mer virun d'Spidol kënne kucken. Ok ech kommen.
Kommt hei ran. Ech laf mat dir an den Zug wann s du wëlls. Sin ënnerwee, sin ënnerwee, bei mir dauert dat bis méi laang.

Mee ech hunn eppes ganz Guddes erausfonnt. Kuck, hie souz jo do um Eck, ne? Jo. Hien huet mech héieren, réischt wou ech hei war. Hei sinn ech komm, den huet sech ëmgedréint. Dat heescht, huet een awer gutt 6 Meter sou.
Ok, sou de Ben. Ben, wéi leeft bei dir? Fir wéi laachs du? Fir wat laachs du? Geheit ass Geheit.
Ech hunn een ausgenockt wéi e Fuesball.
Ka ganz gutt sinn, datt ech flankéiert ginn. Ma wou läis du ongeféier?

Majo mir mussen em bal hëllefe goe gell. Ma da komm mal lass.
Lass e prop. Wéi wou soll nach enke Orange Kist? Äh nordëstlech aus Elektro raus. Do ass un eenzel brongt Haus wou Buer derbei ass. Ja ech wees ween e mengt. Ech wees wéi een de mengt. Ah dat uewe riets jo wat ass do? Ah do leien ech an si sinn riets. Hei ass grad ee gelaf Jongen hannert iech. Wou?
Do op der Strooss hannert dem Spidol, en ass no lénks gelaf, also an dës Richtung. Ah, da Héiert der Zombien?
Ja. Okay, wo keng Ahnung, ich mein war Fresh Spawner.

So, ech lafen iwwert d'Strooss elo. Hun jo mol eng kleng Sniper hei, tip top.
So. Just dass d'M véier ultra onpräzis schéisst. Oh, also mam ACOG op 200 Meter geet et awer. Ja?
Ja, och schon.
So, äh, brauchst du dat Visier dann nach?
Ja, also ech benotzen d'ACOG just lo, wéi mer op de Bi- Ah, op de okay. Bierg ginn.
Ech fannen am Fong net sou gutt.
Wo steet so, drop? Ech gin bësse méi riwwer hei. Ma mir si um Wee fir bei dech.
Éischter bei seng Géigner. Ja, mee hei misst de dann dem Dick seng Läich leien, ne?
Bei der Hütt do an der Géigend, jo. Uewe bei der Rouder Hütt.
Bei der Farm, jo. Bei der Farm. Ah, lugs du do, du Freck. Gesäis du eis?
Mir si lo hei vir beim Bam. Ech lung do net méi, ech hat d'Position gewiesselt. Vir beim Bam.
Ja, do wou de Sniper hi lo geet. Da ech kréien déi verkackte Spawn. Ech trau der Sache guer net. Wat kom e leen ass eng Karina, mir mussssen enke kucken.
Du miss ons jo gesi ben, nee? Nee, ech gesinn ech net. Ech schleien direkt iwwer dem brongen Haus.
Ech gesinn e gréngt Haus do.

Sou wat ech géing soen, da maache mer hei eng kleng Paus an da gesi mer ons geschwënn erëm bei DayZ hei. Ciao Jongen a merci fir d'Nokucken.
Ciao.
Ciao Iggy.
Jo, salut. Ciao.
Komm, maan eis hei wech.